Salut doc'h tudo, michañs-mañ brav ar vuhez ganeoc'h er mare-mañ. Ha mañ Brandon Budok emañ o vont da gomz neuze diwar-benn kampionad ar bed a zo o vezañ c'hoariet ar sizhun-mañ. Teir fartienn zo bet betek-henn etre an daou c'hoarier-se. Aze e welit a-gleiz Yann Lipomnechy a zo ur c'hoarier eus Rusia n'eus neuze gouniet tournamant ar gandidated hag a zev kampion ar bed niverenn gentañ ar c'hoarierien echedoù war an douar-mañ Magnus Carlsen a zo norvejian. Evit ar poent neuze e oa tenn ar parti enno hag ez eus bet graet ur rampo teir gwech gante. Emaint o vont da c'hoari pevarzek partien hir ha ma tigouezont rampo goude an holl partiennoù-se emaint o vont da c'hoari partiennoù prim ha ma tigouezont rampo war-lerc'h ar partiennoù prim e vo partiennoù blitz. Ha betek ma vije eus un Armageddon etre etre an daou c'hoarier, da'm soñj ne zimp ket betek ar ar poent-mañ. Gallout a ri heuliañ ar stream war, war al lec'hiennoù bras evel-just war chess.com, lichess24, pe war al lec'hienn ofisiel amañ. Me garfe dielfennañ ganeoc'h hor barti, an eil bartienn a zo bet tenn ha ne c'hortozen ket vije ken va mennozhioù zo hon eus hon eus gwelet setu a eus bet souezhet kalz a dud. Magnus Carlsen a zo gant ar re wenn ha Yann Nipom neuze gant ar re su. D-pevar, marc'heg e c'hwec'h, C-pevar e c'hwec'h a zo ur souezhadenn dija en hor mod ha peurliesañ e vez graet e gêr-c'hwec'h gant Nipom neuze. Marc'heg F-tre, D-pemp. Setu aze hon eus hon eus transposet e-barzh Gambit ar Rouanez a zo bet nac'het a vez a vez tizhet dre vras gant D pevar da gentañ ha D pemp ha war-lerc'h C pevar. Hag e vez c'hoariet amañ Getri gant Carlsen, pezh zo souezhus a-walc'h. An digoradur-se zo anavet mat, a zo brudet mat, anvet eo an digoradur katalan. Pezh zo ne vez ket, veze ket boaz ma News Carlsen, setu unan eus e souezhadennoù 'neus bet labouret sur war, war an dra-se, ne veze ket boaz da c'hoari seurt traoù. Neuze en ur lakaat an eskob war ar veskelenn hir e tilezer ur pezh gwerin, met pezh zo emañ o vont war-lerc'h an eskob da vezañ birvidik-kenañ war ar veskelenn hag e c'hallimp c'hoari marc'heg EPAM ha gounid ar c'hreiz. Eskob Esaez zo bet c'hoariet gant Nippon Mushay, Eskob Gedao, Kastell Kastell ha Deadab Sepevar. Nippon Haché 'neus bet 'neus dibabet sachañ an traoù war e du hag ober ma vo ma vo luziet diouzhtu en ur zebriñ ar pezh-gwerin ha sentiñ a ra ar prof ma vez graet. Setu 'vel just ar poeñchoù mat an dra-se eo 'neus ur pezh-gwerin ouzhpenn. Ar poeñchoù fall eo eo bet bremañ digoret ar veskelenn-mañ, pezh lako diaes d'ar re-zu diorren o eskob, hag e velos ket ar c'hez. o vezañ ar c'harrezennoù-se. Neuze, ma c'hoarvez gant ar re-zu koll o fezh gwerien e c'hallfe en em gavout en ur blegenn kalz gwashoc'h peogwir o deus laosket ar c'hez. Rannet se daou, bepam, setu, 'vit difenn ar pezh, Ha marc'heg e pemp gant Karlsen a zo un taol ral a-walc'h, n'eo ket gwell ganeoc'h kement-se ha peogwir e roer ar pezh e D-pevar daoust ma tager an tour. Neuze amañ n'ije gallet ni Pomnossi prenañ e neuz da'm soñj ne oa ket prientet resis war an taol marc'heg e pemp met ma oa prientet ne ouie ket ouie ket ouie ket gwall sur. Gallet 'nije debriñ amañ e D-pevar leuskel an tour da skouer ha debriñ en-dro e pemp. aze hon eus un tour nebeutoc'h met war an dro enfin hon eus ket an tour nebeutoc'h just a lâr peogwir hon eus debret ur marc'heg hag hon eus ar pezh gwerin-mañ hag ar pezh gwerin DP bar. setu e kavan e kempouez zo war. Me get niche ivez ar re wenn amañ c'hoari rouanez Setri. Eskemm ar rouanez daoust d'ar pezhioù gwerin nebeutoc'h o deus gant ar pal adrounit war-lerc'h danvez evel goude serc'hwec'h, marc'heg dap, marc'heg dap, eskob serc'hwec'h, tour be eizh hag eskob be pemp. Hag ez evelit emañ emañ war varc'h kouezhañ ar pezh-mañ. Ha war-lerc'h e vije ur splet gant ar re wenn. Setu n'eus ket da n'eus ket da glemm amañ. n'eo ket se zo bet c'hoariet neuze. ni pompnachu n'eus ket gwell c'hoari sec'hwer. Peseurt bezañ un tammig souezhus 'betoc'h? Ar perak perak an diol en dije roet ar pezh-se amañ. Ha de kompren dre ma'z eus ur pezh ouzhpenn gantañ e c'hall reiñ en-dro ar pezh 'vit Ya, evit o terriñ ar wask a zo, terriñ ar gwask ha goude marc'heg-dap, marc'heg-dap, eskob-dap ha tour-beaj da skouer. N'eus ket nemet c'hoari eskob-bez-seiz, klask eskemm an eskob-se fianchetto a zo war-rak-tre, a zo dañjerus, staget 'vez DP bar. Ar pezhioù gwerin-se fin a zo lec'hiet mat betek-henn ha neuze n'eus ket- ne vije ket kudenn ebet gant ar re wenn. Setu kav gwelloc'h Magnus Carlsen chom hep kemer ar pezh gwerin ha derc'hel da dagañ. Ha pevar zo bet c'hoariet. gant ar pal debriñ amañ e bepam. Ha ne c'hallfe ket ar re zu addebriñ abalamour d'ar stankadenn a-hend-all e kollfent o zour. Marc'hig Depam, Poulegaouar a klask e vez stankañ a beskelenn an eskob. Marc'hig Setri, Efc'hwec'h, setu evit skarzhañ ar marc'hig. Marc'hig Eftri, ha Rouanez Deseiz. Rouanez Deseiz a seblant iskis met ar pal a zo difenn Bepem hein, peogwir e oa taget amañ gant A Bepem ha marc'hig Bepem, oui posupl. E pevar, setu tapet 'vez ar c'hreiz gant gant ar re wenn dre ma vez dilaosket gant ar re zu. Amañ ma vicher gant ar re zu petra 'rafec'h-c'hwi? Daoust hag-eñ e tapfer e-se-tri? Daoust hag-eñ ez afer war gil e berr-c'hwec'h? Daoust hag-eñ ez afer da be pevar? Ha perak? A-laoskon p'email en dor da ehanañ ar video. Ar respont mat n'eo ket debriñ diouzhtu e setriñ, bez' zo tu da blijde debriñ forzh penaos en echedoù ver ket rediet debriñ ar rede evit echedoù talvoudus mod pe vod. Amañ 'vije addebret ha neuze kreñved hom c'hreiz, kreñved ar pezh D pevar a-drugarez d'ar pezh C. Ha prest da c'hoari eskob ha tri, eskemm a resen, tour be-unan hag all hag all. Setu 'vije ket, 'vije ket fall 'vit ar re wenn. Kalz gwelloc'h 'vit ar re zu zo plantañ o marc'heg war ur garizenn-greñv. Petra eo ur garizenn-greñv? Eo goude marc'heg bet pevar rouanezed daou marc'heg detri ur garizenn e-giz-mañ. lec'h ma ne c'hall ket bezañ skarzhet ar marc'heg gant ur pezh gwerin enebour. Ha melardeur a vo torr-penn un tamm deus skarzhañ pa gallout a ray evelato c'hoari marc'heg e-unan met kerkent c'hoari marc'heg e-unan e vo debret an eskob ha ne vo ket lec'hiet ken mat-se ar marc'heg ouzhpenn. Setu en o eus d'an nebeutañ. E pemp gant Magnus Carlsen evit digeriñ ur veskellin. Hag amañ maman e krog da vezañ dedennus-kaer peogwir 'z eus meur a dolc'h ar bezañ c'hoariet gant gant ar re zu. Be c'hallont da skouer c'hoari F5. F5, evit serriñ an traoù, kuit na vije debret, kar dre m'hon eus ur pezh beurenn ouzhpenn met hor blegenn a zo bresk un tamm e kavomp gwelloc'h serriñ ar blegenn. Padal, ma pa vit pa vezit o ta- pa pa vec'h o tagañ e e kavit gwelloc'h peurliesañ penaos digeriñ ar blegenn evit ma c'hallfe levezon hon fezhioù mont betek penn. F-pump hag aze n'int ket gellet ar re ar eun c'hoari o variant didannus gant AB-pump, CB-pump hag aberzhi un eil pezh gwirin gant D-pump. Setu se zo didannus, se zo un dra vez gwelet kalz just a-walc'h evit ar reolenn on paouez lâret dre ma m'hon eus c'hoant gant ar reolenn amañ digeriñ an traoù. Aberzhiñ ur pezh gwerin, ha goude da skouer marc'heg e-unan pe marc'heg D-pevar zoken, e weler e gwan ar pezh eo D-pemp, gwan eo B-pemp, hag e c'hallomp gountañ e c'hwec'h, tagañ ivez ar pezh eo F-pemp. Hag hon eus ar santimant hon eus kempouezioù, digolloù en eskemm d'ar pezh hon eus roet. Da skouer just aze goude eskob B-seiz e c'hallomp gountañ marteze ronez C-eizh ha debriñ aze. Gwir eo hon eus ur pezh gwerin nebeutoc'h c'hoazh pa gonteur mat met chom a ra plijus-kenañ gant ar pezh gwerin-se gant daou varc'heg hag ar gwanderioù a gaver ar poeñsoù-gwan a gaver e plegenn ar re zu. Setu-se 'vije bet ur barti enzedennus avat met n'eo ket bet dibabet an dra-se gant Nippo ken eus gwelloc'h c'hoari eskob B6. Bon, zo poelleg ivez, hein. Pad ar re zu, petra vije, aze en degouezh-mañ vije c'hoari ar c'hwec'h, difenn mat bep'enn, ha goude-se frankañ dieubiñ o eskob gant gant sepemp. Ha mod-se vije taget ar c'hreiz ha dieubet an eskob àr an dro. E da pep c'hwec'h, redi digeriñ, eskob da pep c'hwec'h ha marc'heg e pevar. Oh, marc'heg e pevar, petra ar pal neuze? gellet mont da sepemp a-wechoù, a zo ur garrez engrañ, gellet debriñ an eskob. Ha mod-se e teufe da vezañ barrekoc'h hom hini a zo war memes liv. Ha gwelet a rit e vez aberzhiet ar pezh e dek pevar met ur wech c'hoazh Karlsen n'eus ket aon tamm ebet da aberzhiñ ar pezh-mañ hein. Tamm ebet kar aze e c'hallfe debriñ rouanez Dap ha da skouer eskob eskob Itri. O reiñ c'hoazh pezhioù gwerin gwelet a rit met dre ma vo lec'hiet ken mat hom fezhioù war-lerc'h e c'hallomp asentiñ koll tout an traoù-se ha klask kavout kempouezioù. Da skouer war-lerc'h marc'heg sepemp dija e kavan ster-tre plegenn ar re zu peogwir n'o deus ket diorret mat o fezhioù. Taget eo an eskob ha ma ma'z a war gil a bepemp hag emañ o vont da c'hounit en-dro ar pezh-mañ. Hag e c'hourdrozimp C6 war-lerc'h 'vit gounit an tour. Setu e ma madetenus reiñ, marteze e vez ket graet alies en ho partiennoù, reiñ pezhioù gwerin seurt-se evit ma vije birvidik ho pezhioù. Mod-se 'vez mod-se 'vez c'hoariet echu. marc'heg ar c'hwec'h a zo bet respontet gant gant Nipomnatchi, pezh zo poellek a-walc'h, evit klask skoazellañ egile e bepevar. Hag aze un taol zo bet abeget gantañ gant Carlsen, met a-fet pratik e chom dedennus memestra. Un taol marc'heg EPAM a laosk ar re ar re zu da zebriñ D e pam ha da c'hoari Marix e pam. Hag amañ am eus pa oan o sellet, ha me ha va va an holl dud en gwirionez o deus bet aon evit Carlsen un tamm bihan hag o deus soñjet e nijfe c'hwitet an dra-se zoken, pezh zo souezh peogwir ne vo ket gwall zi gwall ziaes da velet e c'hallfe an eskob debriñ. Met perak? Peogwir sellit ouzh an daou varc'h aze pegen pegen brav int lec'hiet. Ha prest da c'hoari marc'hig betri, ober ur forc'higell etre an tour hag an eskob ha ha ma vez debret e vo addebret ha ma 'z aon ne vo ket a-walc'h a gempouezioù aze evit ar pezh zo bet roet. Kaout a ra ar marc'heg distreiñ da vetri pa ne c'hoant pe mont da da betri, eskemm ha c'hoari sepemp hag n'eus ket kalz n'eus ket kalz kudennoù en gwirionez. Setu, petra oa mennozh Carlsen? Goude marc'heg pemp, vel-just ne eskemm ket mont a ra gant e varc'hig da dec'hwer. A zo ur garezenn burzhudus, hein, gell darit. E-kreiz an dablez, c'hall ket bezañ skarzhet, tag a ra pep tra a bep pemp war un dro. Marc'heg Betri, forc'higell, neuze taget div bezh war un dro. Tour be unan. marc'heg adap, tour adap, marc'heg adap, tour adap, eskemmaet un nebeud pezhioù ha bremañ sellit un tamm ouzh ur blegenn ha klaskit gwelet petra zo petra zo cheñchet. Ouzh ar pezh zo cheñchet eo zo bet kollet danvez, zo bet kollet pezhioù gant ar re wenn. Aze un eskemm zo bet kollet, un eskemm o vezañ an diforc'h, an diferañs etre un tour hag un eskob pe ur marc'heg. setu eus muioc'h a zanvez eus tu ar re zu, met pa seller ouzh birvidigezh ar pezhioù, pegen brav int lec'hiet, e ranker bezañ plijet kalz muioc'h gant ar re wenn. Gant ar marc'heg amañ a zo dispar, an eskob kement all, ar rouanez, ha chomet bezañ plijet gant an eskob a zo stanket. ar pezhioù gwirion eilet, ar pezh ec'hwer a zo gwan hag all. Setu e soñjed hag ar sen e oa digolloù kempouezioù a-enep d'ar pezh 'noa roet. Tourbeiz evit difenn an eskob. Ar c'hoari-se pemp an de bennak pe eskob eskob Aiz zoken. Tour d'e-unan, lakaat an tour e-tal d'ar rouanez. Eskob Aiz Hag eskob e pevar aze e krog Karlsen da da da sevel gourdrouzioù war ar garazenn H6 ha n'eo ket dister e-giz ma welimp. Sellit, da skouer ma vije bet graet B, A da A pevar, pezh a zebr ur pezh hag n'eus c'hoant da zebriñ B daou, daoust hag-eñ e c'hallfer kavout petra a c'hall ober ar re wenn evit tagañ ma laoskont deoc'h pemp eilenn evit ehanañ ar video. Setu ar respont neuze, gallout a ra re wenn debriñ H6. Po! Daou deiz, roued ha paj seizh, ronez H5 bec'h, roueg eizh. Tout se zo e oa bet rediet, neuze kollet zo bet hor pezh met gwelet a rit pegen kreñv ar marc'heg amañ a gontrol ar garezenn. Neuze petra c'hallomp ober bremañ? Peseurt pezh hon ije aimp c'hoazh? Ezhomm hon eus eus an tour a za eus D1 betek D-pevar tre H-pevar prest da vont betek H-eizh ha d'ober lamm d'ar roue. Setu se e vije bet dañjerus da vat, hein, lakaomp tour da Bedor, hein, tour H-pevar berr Roue Gwenanse pemp bec'h gant an eskob Roiastri, ha bremañ e achu n'eus ket bec'h ken. n'eus ket n'eus ket bec'h 'bet ken. Ha setu vo graet lamm gant ar re wenn. Ha Nippo neuze zo bet fin, gwelet 'neus tout an traoù-se, hag en-deus klasket enep chañsoù roet 'neus e bezh gant Setri. Evit gant ar pal digeriñ ar golonenn-B ha ma vez graet an aberzh bremañ en afer all. Abalamour da se, luziet a-walc'h, bec'h, Rugeeiz, Tour des Pevar, memes mod, sed ha B daou, Touraj Pevar, B unan, Rouanez, bec'h, Ruge daou. Sepember, c'hwech tri, hag un diferañs gant ar variantoù ho paouez diskouez eo e c'hall bremañ re sur c'hoari Rouanez Hef-Unan. Hag aze n'eo ket farsus ken evit ar re wenn n'o deus ket bet amzer reiñ lamm hag e vo m'eus aon kollet ho rouanez pa n'eo ket gwashoc'h gant eskob Hef-tri gwarezet gant an tour. Roig e pemp. Hag ez ec'h an ober pezh 'm eus c'hoant da skouer debriñ ar rouanez sur war-zu gwelloc'h. Setu vo setu gwel't a rit e fin ar pod-nipom neuze hemañ zo taktikel hag a blij dezhañ sevel toulloù tra peseurt-se. Setu goude-se tre zo bet c'hoariet rouanez C daou hag H seizh diouzhtu. G c'hwec'h. bet a psetri, bet a a pevar, ranez da a pevar, tour d'e eizh, tour a-unan, sepemp, setu poent eo reiñ un tamm danvez evit klask eskemm, da skouer ma-se ma ma tibabfen debriñ a-seizh, e c'hallfen debriñ amañ hag eskemm mod-se, amañ n'eo ket ken n'eo ket ken spontus a-se. Evit ar re zu, dre ma 'z eus bet eskemmet un nebeud pezhioù. Un dra all a c'haller ober amañ zo debriñ e dec'hwec'h. Da'm soñj eo gwelloc'h just a-walc'h ma vez debret e a-aez e vez debret e pevar. Ha ma vez debret amañ e a-aez neuze n'eo ket ken dañjerus ha an eskob hag e oa ar marc'heg a-raok pa oe e pevar pa c'halle mont da Elfc'hwec'h da skouer hag ober bec'h. Ha setu n'eus dibaboe c'hoari ronez e pevar eskemm zo bet marc'heg dap prest da vont da Efre'r d'ober ur forc'higell roueel, c'hwec'h ha seizh, marc'heg dec'hwec'h en-dro, tour bec'hwec'h, ronez dap sepam, tour beeizh evit eskemm an tourioù, c'hwek ha daou. Ar c'hwec'h Perak ar c'hwec'h benn ar fin faoutaat d'ur re zu amañ c'hoarironez e c'hwec'h hag eskemm ar rouanezed met koulskoude e vije kollet a seizh ha neuze o dije aon un tamm koll da skouer lakaomp honnezh e c'hwec'h aze ma vez eskemmet e c'hallomp c'hoari marc'hig F6 Ha ma c'hig gepañ ma geul da rit, daoust d'an eskemm nebeutoc'h a zo, e gallout a ra bezañ e dañjer ar roue hag ar pezhioù gwerin bezañ kollet. Setu aze da skouer er c'hodrozant-se aze. c'hall bezañ torr-penn ha lakaomp tourse aes, marc'heg dap, tourse daou, marc'heg a-frer, mara faziaou, roue a-chaez. Aze e welit sur-walc'h petra c'hoari gant ar re wenn. Touraj seizh, Lann de Roue. Chetu, chetu. neuze oa bet c'hoariet ar c'hwec'h a kuit da leuskel un tour da vont tre kamp Arezu. C'hwec'h ha tri, Tour C c'hwec'h, Rouanez des Pevar, Roueg e Aez, C-pevar, ronez C-seizh, ronez G-pevar. Klask a ra ar re wenn bremañ a zo klask gounit ha padal eo on ar santimant da goll evit ar re zu bremaik. Ba evel-just e vez gourdrozet debriñ amañ gant kudennoù e-leizh e tonod. Hag amañ zo bet dibabet gant Impom neuze eskemm un traoù ha kavout ur blegenn a oa un tammig gwashoc'h evitañ met a ouie e c'halle ober ampo. Simplaat an traoù 'vez graet eus se en echedoù. da lâret eo reiñ en-dro an tour a-enep d'ar marc'heg hag ar pezh-gwerin. Neuze hon eus kollet pemp a-enep da bevar, ar marc'heg tri met ar pezh-gwerin unan. Met a-wechoù pa vez taget ur mennozh mat memestra evit simplaat an traoù koll ur pezhig hepken, ur poent hepken ma vez muioc'h ganeomp dija. E dap dez c'hwec'h, honnezh dap dez c'hwec'h. sepam ronez da bsepam esk ronez da bec'hwec'h bec'h c'hwek e seiz ha tour da par c'hwec'h setu tout-se a oa bet jetet gant an daou c'hoarier aze a-raok c'hoari ronez g-pevar ha berzhin tour Ur pezh gwerin ouzhpenn zo gant ar re wenn, met aze e oa bet fin a-walc'h an hippomnushi evit gwell penaos penaos eskemm ar rouanezed ha neuze ober rampo. Daoust hag-eñ ma leuskan amzer deoc'h da ehan ar video e c'hallit gwelet penaos e vez graet evit ober eskemm ar rouanezed amañ, tro ar re zu. Tour he feiz en taol-gwellañ. Mod-se e c'haller en em wareziñ diouzh ar bec'hioù a vije. Tagañ a raer F daou ha goude F pevar e vez c'hoariet rouanez F pemp. Setu. Hag e mod-se pa vez tapet mod-se e vez adtapet gant an tour ha n'eo ket gant ar pezh gwerin. Setu e chom solut hon daou feiz gwerin. Ha daou a-enep tri gant un tour eus a bep tu. a zo rampo. Ma vije ur pezh gwerin en tu all a vije ur pezh gwerin tremenet, aze e vije muioc'h a chañs da c'hounit. Met ma vez hag memes stumm o-se e vez rampo aes-a-walc'h. Ha setu ma ne anveit ket an dibenn-partilhenn-se e c'hallit klask c'hoari anezhi a-enep an urzhiataer. N'eo ket ken aes aze d'hor rampo, met el live-se e teu da vezañ aes a-walc'h. Bon, arabat eskemm an tourioù. Se zo da gompren, hein. A-wechoù e soñj d'an dud ya seul vuoc'h a eskemmin seul welloc'h a vo n'an tamm ebet. pa vez nebeutoc'h a bezhioù ganeoc'h e ranker kentoc'h mirout an tourioù hag e laouen ar re wenn da euskel maman ha n'eo ket ar re zu. Ma vije debret, pezh a dap, roer a se, roer a se, ha fall ar jeu evidomp. Neuze e c'hortoz war ar seizh vez renk, HPM, roer H-c'hwec'h, Ar pezh ho pezh ho peus d'ober hein, kuit kuit da vezañ skuizhet hein, kuit kuit da vout skordet e ran kuit klask c'hoari un doare birvidik memestra. Setu ma krog da vountañ e bezhioù gwerin, klask dont a-dreñv giz 'neus graet Nipom neuze aze evit tagañ ar roue. Evel-just 'vo ket graet lamm met ar pal eus ober rampo amañ gant ar re zu hein, dre ma 'z eus ur pezh nebeutoc'h ganeomp. get ar pab H-pemp, bec'h, c'hwek e seiz, get pam, setu klasket neuz eilat eo neuze pezh 'neus graet Magnus, eilet neuz ar pezhioù gwerin evit gellet leuskel egile d'o dra-mañ, siwazh ne vo ket a-walc'h evit evit gounit ur barti hent. n'eus ket nemet tagañ en-dro ar pezh F. hag aze en deus o deus adc'hoariet ar memes taolioù ha graet rampo. Goût a rit pa vez tergwech ar memes plegenn e teu ar rampo. Ur parti entent neuze etre an daou c'hoarier ha michañs 'vo gwelet reoù all mouse a-hed ur match. Dielfennañ a rin reoù all neuze pa vo pa c'hoarvezo. Ken ar c'hentañ tro tudoù a leusket evezhiadennoù ma'z oc'h didennet.